Hawnhekk ħa nkunu qed nagħmlu l-antivirus dis-siegħa li ġejja ħa nippruvaw innessukom ftit il-ħafna nkwiet li għandna madwarna. Kif inti bro? Jiena all right. Iktar qed tiġġammja qed narak. Kolniex inkella. Le mhux għalhekk biss, anke għax ninkixef. Qed tinkixef li s-sodda qed naqla' ħafna kritika fuq is-sodda minkxufa. Post illum sinjuri suġġett jaħraq jisma'. Jaħraq jisma'.
Biss qabel Nirringrazzjaw lill-isponsors li proprju wasslulkom dan il-programm fid-dar tagħkom, għandna lil Enemed, lil Go kif ukoll is-Sur Rayfield. Aloysiu.
Aloysiu, għax dejjem ngħidu ħażin, skużani Rayfield, ma nafx ngħidu ħażin.
Illum ħa nitħaddtu fuq it-tfal id-dar. Il-ħin kollu. illi għal ċertu nies hija don minn Alla, għal oħrajn, fimni, don minn Alla, żgur stess nies ftit iktar 'l isfel mill-għoli jirrispondu isma' mbagħad hemm ċertu limitu ma nifirħux iktar. Issa it-tfal sabiħ ikunu d-dar wara li jmorru l-iskola. Qed tifhimha? Insomma, u tqis li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin daqsxejn f'pożizzjoni strana għax hemm ċertu board games, eżempju, ma tistax tilgħabhom. Bħal xiex?
Bħal Monopoly.
Monopoly ma tistax tilgħabha għala? U tista' tibda tilgħabha, ma mbagħad x'inhi tiġi biex tixtri l-hotels u affarijiet hekk ma tantx hu żmien li tixtri hotels allura ma tantx jaqbillek. Tlaqna, sinjuri, bl-istaġun tal-vojtaġni, bdejna mal-ewwel. Però daħlilna kumment fuq il-Facebook f'waħda mit-threads li għandna u din kienet. Ġabret kollox. Ġabret kollox, vera.
Catherine Baldacchino qabel, Għandi bżonn psikjatra li jgħaddi kollox, dawk ħa jmorru tajjeb mal-ommijiet Nipprova nqassmilhom il-ġurnata, ftit minn kollox, studju, homework, jilagħbu, jaqraw, television, isajru flimkien, jgħinuni, speċita, innaddaf, jew ħwejjeġ, training, jiġifieri idea ara kif timlielhom il-ġurnata, prosit, Catherine, eh? Ekku, kważi kważi ġabritilna kollox tajjeb. Issa apparti minn hekk imma mbagħad it-take huma ħelwin u kemm qed jagħmlu affarijiet sbieħ. Fil-fatt, aħna rċivejna messaġġ mingħand Aiken, Aiken Busuttil, minn hawn insellmu lilu u l-familja kollha li żgur qegħdin hemmhekk Ankrati biex jarawna, u dan huwa l-messaġġ ta' dal-bravu Aiken, ara kemm hu bravu. Hello!
Illum ħa ngħidilkom biex ma toħolżux ħadd minħabba korona għax korona tisol ħafna sawwani u tatas u taqa' u tmur. Hekk xi ħaġa ħażina hija.

Għalli minn xaħbet tiegħek. Il-każin suwa. Weħlenna Isma kemmu bravu, sanitizer. Il-sanitizer.
Ġifir inti qabbat il-hand u t-tizer u għadhom f'daqqa. Għaxekku, mux ħatamlu għam kien iktar, sanitizer. Prosit, prosit, ejken. Issa, u għeb mill-ingombri kbar li kollok it-tfal id-dar, ġej mill-fatt li inti hawn min qed jipprova jaħdem mid-dar dawk li qed jagħmlu t-teleworking tajjeb, imma sfortunatament it-tfal ma tfhemhomx li inti qed taħdem mid-dar. Battalja iebsa, battalji iebsa ħafna, ej, ej, ej, ej. U ħa naraw ftit ritratti ta' dawn il-ġenituri qalbiena li qed jipprovaw jagħmlu xogħol. Eżempju, dan ir-raġel Għamel din il- Tajjeba, eh? Il xi ħaġa ġenjali, għax qed ngħidlek san, nifmu, nifmu, 100%. U hekk ma jkunx jista' jdaħħal idea, ħan iktar minn. Ngħidlek jaqbeż mal-ħin.
Is-sinjura forsi marret oltre minn hekk biex toqgħod kwieta, laqaltilhom ejn labu logħba ta' parsi marbutin u tefathom marbutin mal-art. Iż-żgħir peress li nqas perikoluż ma rabditux, rajtu? Eh, tara. Imma qed taħdem bil-headphones. Prosit sinjura, prosit. U mbagħad għandna għandna l-ieħor li dan huwa tipiku ta' ħafna nies fejn it-tfal għal xejn fehmhom jispiċċaw bil-qiegħda fuq hekk. Ejja, ejja, u inti jkollok kemm ikollok laptops, ikollok iPads, ikollok affarijiet, fuq tiegħek ikunu jridu joqogħdu Sandra, qed ngħidlek jiena, m'hemmx tagħmel, trid tidher. Jien tfal, tfal m'għandix, però Għandi l-qtates l-istess ħaġa jagħmluli. Eh? San, imma qed ngħidlek jiena din li tqabbel il-qtates ma' tfal m'għandhomx l-istess ammont ta' nkwiet il-qtates żgur. Isma' jien noqgħod innaddaflu darba fil-ġimgħa. It-tfal kull kull minuta titnaddaf farahom san il-ħin kollu. U jigrifulek la mara?
U le jigirfu. Ukoll, ukoll, jekk tgħodulhom għal imma l-affarijiet, il-kummedju u l-perikli li jagħmlu, Sander, jipinġulek bil-krejun mal-cupboards, fejn naf jien, jużaw jużaw il-kxaxen bħala turġien. Qed ngħidlek jiena, Sander, minn kollox jagħmlu dawn it-tfal, eh! Jien issa tiegħi qabadieli bil-kuluri tal-kejkijiet, issa dak itebbgħat, ngħidlek jien. Hekk tieli tarawni b'subgħajja blu jew hekk, Għalhekk Oh, inkun qiegħed hekk. ikun U- ġelek tagħmel u- dawn u Ikun l-affarijiet. ġenni, ikun ġenni. Mis- Jien mill-Somalija, mela, iwaħlu, mawx mawx daw il meta tmur f- fl-elieqi u hekk tara beware of the dog. Ija. Jagħmlu stickers puliti ma' tfa- ma' djar fejn ikun hemm it-tfal, beware of the kids, Wajba. kids inside. Inti mbagħad teżeġera, Sander, ja ħasra. Imma il-verità jekk għandkom xi ritratti ħelwin ta' affarijiet li għamlu. Diżastri, diżastri. Ejja ngħidu diżastri. Tfal tagħkom. Aqbdu bagħtuhomna 997 jew kella info@danusandotcom ħalli nkunu nistgħu ndruhom mal-programm u anke mal-programmi li ġejjin. U l-bieraħ għadnielkom biex jekk jista' jkun it-tfal ibagħtuhom jorqdu llum bil-kontra. Llum qed ngħidulkom ibagħtuhom hawn ħa nkellmuhom aħna t-tfal. Ħa nitħaddtu daqsxejn magħhom, tajjeb, ħa naraw x'inhuma, kif għaddejjin huma f'din il-biċċa xogħol. Anzi, llum nipprovaw nagħmlu no over fifteens. No over fifteens, tajjeb. Ħa nitkellmu maż-żgħar.
Mela, iftħulna daqsxejn iz-Zoom, infakkarkom li biex tidħlu fih tridu tagħfsu dik il-link il-blu, dak il-line il-blu li jkun eżatt taħt il-post fejn qed nittrażmettu u hemmhekk tkunu tistgħu titkellmu magħna. Hello, kif aħna? Jiena naħseb Jasmine tikkwalifika. Kemm għandek żmien, Jasmine? Eh, twelve jiena. Twelve.
Isma,
inkun korret jekk ngħid Jasmine di waħda mill-iktar drabi li għamilt qatta mal-familja tiegħek f'daqqa? Ija.
Kemm ilek maqful hemm ġo, iftaħ qalbek binti, iftaħ qalbek. Ili mit-13 ta' Marzu. Happy, happy jew le, għandek bżonn toħroġ minn ġo dik id-dar. Ifimni, is-soltu kont nista' you know, nevitom naqabel immur l-isfin u niżvoga, imma issa ma nistax. Xejn, tista' tisfem.
Kissir xi ħaġa sakemm kont hemm, sakemm ilek hemm? Le.
M'għamilt l-ebda ħsara fid-dar ġifieri? Le, jien ma għamilx ħsara fid-dar. Min għandu l-iktar dwejjaq fid-dar?
Naħseb il-kelba x'kulħadd jeqred u tismara neqirdu.
Jiena ħammur daqsxejn għand Luisa, ma ma rridx inkellem il-Luisa. Nitkellmu li ċkejkna li bsal flok isfar, x'ismek?
Hello. Eh, għajja ftit.
X'jisme? Katrina. Katrina, inti kif inti kuntenta jew m'intix kuntenta d-dar? Kuntenta.
Aħjar ġifieri jekk ma jkollok skola tibqek?
Taħsibha qiegħda. Somma, ah, ah. min qed igerger l-iktar il-mami u d-dadi?

Ministru li wkoll kellha tagħmel il-kwarantina, tajjeb, naraw kif għaddiet il-ħin u x'inhi tagħmilha t-tifla. X'inhi tagħmilha dik it-tifla. Mela, għandna il-Paulette illi m'ilux illi saret mami, issa, forsi din is-sitwazzjoni peress li m'iliex illi saret mami ta' Nina, forsi togħġobha. Forsi togħġobha għaliex daqqa ta' ħafna iktar ħin mat-tifla. Aħseb minn da. U fl-aħħar nett il-lead singer sinjuri ta' The Crowns, Vittorio. Disservizz minn sablu dar ritratt, eh, disservizz. Imma da hu ħadu, eh. Imma san da xi photo shoot. Ovvjament dawn għażilhom jiena. Imbagħad huwa wkoll Il-preżentatur ta' Net FM, għal min ma jafx min hu, tajjeb, hu wkoll huwa missier ta' tifla u tifel u tifl li jaf bihom, insomma hemm xi ħamsa sitta li jaf bihom, u mbagħad huwa wkoll nurse ta' dentist. Tajjeb? Għidli x'missier dak. Irfi ngħidlu ħajtu fil-introduction tiegħu. Sinjuri dawn huma l-Antivirus News!
U sinjuri, nsellmulkom nilqawkom għal antivirus news tal-lum. Sissa, sissa il-virus ma nxteret ġo lebda annimal. Sissa, għaliex sinjuri l-lum għanna l-aħbar illi waħda mit-tigri tal-dżu ta' New York belat il-coronavirus. Miskina u issa? Eh, eh, tista' tkun tefa' l-istess proċedura u qiegħda kwarantina, ma tistax kellem. Eh, eh. Hemm kienet naħseb. Mnalla mnalla tiga mhux il-jum, eh? Għaliex għax jiena teta l-jum biss.
Mela, nar il-ħadd l-Easter u bosta u ma dawk li għadhom ma deċidewx fejn jmorru bleżat għall-Easter Fil-fatt fajnilkom fuq il-page tagħna ta' Facebook fejn beħsiebkom tqattgħu l-Easter din is-sena jekk hux fil-kamra tas-sodda jew inkella fil-kċina. Jew fil-gallarija. U jien għalija impressjonajtuni bħas-soltu għaliex irnexxielhom joħorġu b'ħafna postijiet. Għandna wieħed neżlilna l-istages kollha taf ħej sejjer, sibuh dal-post. Hekk ħa jagħmlu s-seba' visti d-dar? Kważi, kważi. Ħa nispjegalik kif ħa. Ġew hemm ikallef Gerrit, Għidt li nibdew bl-ewwel stazzjon, infaqqgħu l-kitla u mmorru fil-kamra tal-banju nlestu, nagħmlu kafè, nixegħlu t-televixin, sadattant iqumu t-tfal, inbiddlu l-ħarqa tal-baby, nagħmlu l-breakfast għall-oħrajn, imbagħad infattru l-patata għal xi sitt sigħat quddiem it-televixin sa filgħaxija fejn l-ikel in between ma jonqosx. Dak huwa Easter. X'ċelebrazzjoni dik!
Dak wieħed minnhom, eh!
X'ċelebrazzjoni! Aħna għall-Easter ħa nkunu magħkom, sinjuri, all right, ħa ntukom ħin differenti jista' jkun, nistgħu naraw, ngħidulkom iktar tard, però għall-Easter ħa nkunu qed inqattgħu magħkom u ħa nippruvaw nagħmlu Easter party. Nistgħu ngħidu x'ħa nagħmlu fl-Easter? Eħe. Eh, nista'? Nista', mela. Mela, fl-Easter għandna esklussivament intervista mal-Prim Ministru u l-familja tiegħu. Eh, tajjeb, tajjeb. U ħa nkunu qed intuh laqgħa mistoqsijiet. Anzi, jekk tidu saqsu intom tuna għadna fil-ħin. Ejja, ejja, dak isma' san. U żgur. Impressjonawni il-kummenti, imma kien hemm anke filmati. Ejja, fil-fatt Dominic u Toni bagħtulna l-video tagħhom ta' kif ħa jiċċelebraw il-festi huma issa. Mod ta' tradizzjonali.
Eżatt, araw daqsxejn dal-filmat kemm hu ħelu.

Qiegħda d-daqqa tal-bara kif tuża tiċċaqla. Vera, sinjuri jekk ikollkom iktar minn dal-festi organizzati, ibgħatulna, aħna nieħdu gost illi narawkom tiċċelebraw. Jirrament tispiċċa.
Jirrament tispiċċa. Mela, u il-ġen f'dawn il-jiem ta' kwarantina u f'dis-sitwazzjoni tal-COVID-19 kompla jikber. Anka il-kumpanija li tipproduċi il-lob ta' tfal Lego għamlet verżjoni speċjali għal dan iż-żmenijiet. Arawa. Ewejja.
Ewejma. Ewejja, fiex wazan nissa, xonqos noħorġu l-barbi bi kwarantina. Il-Rubik's Cube trid tagħmlu bis-sanitizer miegħu. Is-Sabateo jkun il-ground biss għax il-players kollha ma jistgħux jilagħbu futbol. U tiftakar konna nilagħbu l-polistiru u l-sky electrics, dawk ma jsirux. Minn għalik.
Għaliex, l-LGP mhux qed isir. Il-Grand Prix qed isir b'mod virtwali. Ġifieri l-istess play out, mhux players, sewwieqa drivers, qed ipoġġu ishom consoles li ma jiswew xejn x'aktarx tajjeb jintefgħu bil-qeda fuq is-sit u daw isuqu għal Grand Prix. Imma ma tgħodx hu.
X'jiġifieri ma tgħodx?
Tgħod?
Ma nasibx li huwa l-istess lig, imma ħareġ x'in tara hekk isek qiegħed tara il-Grand Prix propja sewwa. E-sports.
E-sports, eżatt. Ma nafx però. U rajt ukoll illum hawn cycling hekk ukoll. tiġrija bir-roti. Ħa ngħidlek, ma nafx ħa nibqa' hekk nibqgħu ser hekk kollox virtwali ħa nispiċċaw nagħmlu. Ekku, ekku, eh? ma nafx joqgħos nagħmlu virtwali. Din il-pandemija qelbet kollox ta' taħt fuq. Ekku, vera. Ħa nurukom da' żewġ ritratti. Fuq hemm familja kif kienet qabel il-pandemija fuq is-social media. Issa fil-kwarantina kulħadd qed joħroġ barra. Kollox Ejja, ħalina bil-kontra. bil-maqlub, suppost kellna nagħmlu ħbieb tagħna. Eh. Kollox bil-maqlub. Ejja. Vera, vera, vera.
U eh, eżempju, xi ħaġa oħra li nbidlet, qabel il- il-pandemija, il-koppji kienu jiġġieldu u meta niġġieled eżempju jiena, eh, bżeh, sa- sa ta- issa naħsillek il-ħwejjeġ, jew issa naħsilhomlok il- il- il-platti, jew inkella issa ngħaddi għalik, dak kien it-teddit

Insomma, dan huwa theddid, jiġifieri m'għandux isir fl-ebda mod. Hekk hu, Sinjur, u theddux il-partners anke l-councillor qalilna lbieraħ biex nieħdu ħsiebhom u forsi nisspajsjaw iktar l-affarijiet. Imma sinjuri l-aħbar, in-news tal-ġurnata tafu x'inhi? Illi ddanza l-Papà! U nixtieq li ningħaqdu ma' Zoom hawnhekk għaliex Ben anke preparalek daqsxejn ta' kanzunetta għall-okkażjoni. How sweet, how sweet. Mela,

Le, Iżda mela hawnhekk nixtieq għax wis probabbli qed tarani insellem għal mara tiegħi illi fil-verità l-biċċa xogħol iktar riħa titha' milli jien, taf kif? Għażgurx, inti kemm eh.
minuti fuq għal biċċa xogħol. Ehm,
Awguri kellna l-baby Kara. Kellna l-baby Kara.
Kellna, ma tatni.
Eh, u minn hawnhekk nirringrazzja ħafna għalkemm di sitwazzjoni antipatka fuq kulħadd il-ħaddiema tal-Mater Dei huma

bħal m'huma l-benna, illi daw f'dal-mumenti li wkoll mhumiex idaħħlu daqs is-soltu flus tagħhom, imma għażlu li jissapportjaw page bħal di biex kemm jista' jkun iżommu n-nies id-dar kuntenti u ferħanin. U Tech MT.
U Tech MT, eh, sponsor ġdid, grazzi talli ingħaqadt magħna dal-aħħar. U nibdew mal-ewwel, sinjuri, għalikom ħadd għajr, ismagħha l-introduzzjoni. Le? Għadna ma qbadniex? Ħalina żvintu. Eh, all right, all right. Meta nagħmel l-introduction jiena eh, xi ħaġa jiġi. Jiena lek ħobb mela l-introduction. Ħadd għajr l-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli. Ekku, l-istampa tela tista' kemm naraw lila. Kemm naraw lila. Issa, eh, Ġulja kellha daqsxejn sitwazzjoni. Ej, ej, kienet kienet naħseb waħda mill-ewwel nies li miskiena spiċċa bi kwarantina. Oh. Eżatt, eżatt.
Sa naraw kemm minn xiex għaddiet ukoll. U swabjawha wkoll skoprejt. Isma' anke lejl iswabjaw sa. Ej, ej, ej. Qed ngħidlek mhijiex l-isbaħ ħaġa tad-dinja, imma trid tagħmel. Imma issa nitkellmu magħha għax jien naħseb inti qed teżaġera. San, issa jien għandi t-toqba ta' mliħi ma titfejħx dik hi, dik hi, dik hi li tinfidlek. Jaf daħlet idejha wkoll. Mela sakemm naqbdu nfakkarkom li jekk għandkom il-birthday, tajjeb, tistgħu tibgħatulna fuq info@danusand.com Jew inkella fuq 99799799 se jibda jkollna ftit rigali wkoll tal-bird, jiġifieri jekk għandkom tagħmluha, agħmluha tajjeb. U, San, jiena ngħid ukoll li nistgħu nitkellmu fuq il-kompetizzjoni tal-bieraħ, x'taħseb, eh? X'taħseb jekk b'għadnejha? Jew hekk, jew taf x'nistgħu nsemmu wkoll malajr il-biċċa xogħol Dik li qaltilna biha l-Eċċellenza Mary Louise Coleiro dwar dawn in-nies illi sfortunatament f'din is-sitwazzjoni hemm nies illi temmen u ma temminx m'għandhomx biżżejjed biex jixtru x'jieklu u biex jieklu. U allura ntellgħulkom da' tliet numri li bihom tistgħu tagħmlu donazzjoni żgħira, kemm qegħdin donazzjoni? Hemm żewġ ewro għamilniha żgħira apposta, ħames ewro u għaxar ewro biex min jista', min jista' vera dan mhuwiex mument li titkessa, Min jista' jagħti xi ħaġa żgħira? Jekk le, jekk hawn xi kumpaniji forsi jew xi nies jew xi individwu jew xi ħwienet li għandhom ikel x'jistgħu jagħtu, mhux flus biss, anke l-ikel innifsu qed jitqassam minn Malta Trust Foundation u ħafna qdiet oħra li qed jgħinu f'din il-biċċa xogħol daqsxejn antipatika. Proset u bravi! Jekk joġobkom għinuna ħa ngħinu kemm jista' jkun nies. Grazzi ħafna mill-qalb. Emmi! Emmi!
Kif aħna onorevoli!

Bir-running in. Ej, ej, ej.
Intom li tifhmu.
Tagħmel differenza bejn boy u girl minn tiġi biex tibdel in-nepi jew le? Ejwa, kif timsaħ, hemm mod, hemm mod. Jimporta?
Le, le, le, vera, sura Joseph, ma tistax, hemm way, hemm way kif tmur. Ma nafx.
Mhux int saqsejt!
Ma jinteressanix as-such, ma nafx għalfejn saqsejtha fuq kollox. Kif aħna? Tajba grazzi intom, baxxuti qegħdin relaxed. Inti hemmhekk id-dar uffiċċju? Id-dar uffiċċju nistgħu nsejħulha. Eżatt.
Kemm kemm għamilt kwarantina? Kollox. Jien kien baqgħali nagħmel ġimgħa għaliex fil-verità suppost tagħmel erbatax-il ġurnata minn mindu jkun hemm sintomi jew tkun exposed għal xi ħadd u jien kelli uffiċjalment ġimgħa ġewwa. Bil-familja kollha kellhom jagħmluha ġewwa miegħi. Naħseb xi ħaġa rari imma li toqgħodu l-familja kollha ġewwa daqshekk żmien. Eh? Kieku kellek tiġbdilna bilanċ kienet pożittiva, negattiva?
Isem, dejjem l-aħjar tħares lejn il-pożittiv tagħhom. Imma, imma.
Imma.
Imma kellha ftit inċidenti. Affarijiet pożittivi, pereżempju, tkun tidher tajjeb fuq u b'xi ġlekk, imma mbagħad toqgħod bil-papoġġ tas-sodda minn taħt u għeżżek. Ejja, ma din minn tal-aħbarijiet ġibli, ejja, ejja. Mela hekk kienet tagħmel. Le, ma nafx kienet tagħmel, imma fi żmien. Mela. Isma', ġrawlek naqa' inċidenti, imma għax ħafna mill-meetings u ser bdejt tagħmilhom kollha minn ġo Skype jew Zoom jew xi ħaġa hekk. L-ewwel ma ġralek bl-għasfur ma' Quentin, hux hekk? Għaxxaqna l-mija bih. Fehmilna. Pavarotti.
Fehmilna daqsxejn din tal-għasfur. F'dan is-sens fid-diskussjoni.
Għax dan jiddeċiedi illi jidħol fil-vena u jispira ruħu li jkanta waqt xi kollegament, pereżempju. Tridx narawh.
Tix naraw, għax aħjar hekk naħseb. Qiegħda għandna r-reazzjoni ta' Quintin fil-fatt hawnhekk, ara. F'dan is-sens fid-diskussjonijiet li għaddejjin. Grazzi ħafna Ministru, l-għodwa tajba, l-għodwa tajba lilek mill-ġdid, jidher li l-Kanarin qiegħed fil-glorja x'beda.
Ħalli għalih ukoll, eh? Diskussjonijiet li għaddejjin. Imma dan ma kienx l-uniku inċident għax ġrawlek iktar. Imma dawn naqra l-Kanarin illum, dakinhar kien fil-glorja, illum marġa l-spare bedroom. Għax kelli meeting ieħor u iddeċieda li jagħmilha ta' Pavarotti. U ma' min? Tista' tgħidilna ma' min kien il-meeting? Forsi għandu problema, eżempju nafu li għandu problema bi Quintin. Qed tifhem? Mhux forsi għandu dejjem għal xi ħadd hu. Qed jibgħatlek sinjali.
Illum konna f'meeting minnhom mal-team tal-communications tagħna tal-Ministeru għat-Turiżmu u għedtilhom sekonda please, ħa jaqla' transfer. Daqshekk.
U mar isaffar ġo kamra oħra. Kellek xi inċidenti oħrajn, hux hekk? Did-darba t-tifla, mhu?
Pereżempju, ikollok xi meeting ta' tliet sigħat mal-Prim Ministru, tidħol it-tifla tittawwallu, u mbagħad wara xi siegħa tiġi taħsel snienha quddiem il-monitor.
Da tliet sigħat kemm ħaddu tħares lejn il-tifla. Mhux hekk!
Qas ittiha tort hu. U hawnhekk bdiet taħsillek snienha, ġifieri dak il-ħin. Eżatt, eżatt. Jien kieku t-tifel tiegħi jkun irid jara xi pop patrols fuq l-istess laptop li qiegħed fuq jiena ngħidlek jiena.
Umbagħad kelli l-qattus jidħol fil-keyboard u x'naf jiena u waqt li qegħdin mal-prim daħal l-jum fix-xena, Maju. Ma titħajjarx iġġib kelb ġo. Jonqos.
Nispera li rieqda t-tifla mhux qed issegwi. Għax kieku tiġi tiġri ġirija wkoll. Ġulja, inti.
Għandha ħafna ħut ukoll id-dar. Eħe, imma dawk ma jfixklux għalissa. Għalissa. Inti mara tal-karriera, inti Ministru u għandek it-tifla d-dar bħalissa. Kif inbidlitlek ħajtek? Eh, nifhem. Qed nitbissmu fil-verità, imma kien hemm naqra momenti fejn trid kampa mal-volum tal-homework li beda dieħel. Jien mhux il-ħin kollu nkun qiegħda xogħol id-dar, allura immaġina sitwazzjoni fejn għandi kabinett Fid-disgħa jkun daħal pereżempju Homework Number Two u by the time li nkun sa mmur u nirkab fil-karozza biex immur għax-xogħol, jibdew ifaqqgħu homework wara l-ieħor u kien hemm mumenti fejn nidħol id-dar tard u fl-għaxra ta' billejl nibdew il-homework u jkun hawn mumenti fejn ma tkunx tista' tkampa, jiġifieri hija realtà li min irid ilaħħaq iż-żewġ affarijiet f'daqqa mhux l-iktar ħaġa faċli fid-dinja. Però naħseb bħala ġenitur, meta kien hemm din il-ġurnata partikolari li ma stajtx inkampa, għannaqt it-tifla f'nofs il-lejl, għedtilha tlaqna nieħdu banju u mbagħad għamilna diskursata ta' bejn żewġ nisa kwarta niddiskutu l-affarijiet li għaddejjin minnhom bħala pajjiż, l-importanti li nżommu kuntatt mal-anzjani tagħna u naħseb dan huma l-valuri ekwivalenti daqs il-homework u kollox fl-aħħar mill-aħħar. Prosit, prosit.
Isma', ġieli, peress li jkollok it-tfal iktar qed jagħmlu ħin id-dar, Kisritlek xi ħaġa?
Le ta', s'issa le. Imma efhem, ir-raġel pereżempju kien qed jaħmi ħobża din il-ġimgħa u llum stess pereżempju nara xena hekk b'par idejn ġo dqiq u ġo l-għaġina taf kif u jien qiegħda ma' xi ħadd fuq it-telefown u nipprova nżomm. Imma. Mhux dak il-ħin li beda jweżżaq l-għasfur hu? Mhux dak il-ħin li beda jweżżaq l-għasfur, forsi pprova jafżak li għaddej diżastru. Le. Le, le, le, tajjeb, li kelli jsajjar raġel tajjeb ħafna. Issa waħda mistoqsija minn dawk li daqsxejn antipatki, mela inti l-Ministru tat-Turiżmu, ġdida fjamanta. Tajjeb.
Ġol-plastik. U kif ilħaqt, it-turiżmu Pum! Spiċċa! Sparixxa mid-dinja kollha! Kif ħadtha? Kif ħadtha? Min jaf kemm kellek ħsibijiet u ideat!
Ifhem. Fil-verità, naħseb l-iktar, l-ikbar ironija kienet li sa ftit tal-jiem qabel, l-istakeholders kienu qed jgħidulna isma' lħaqna tant miljuni ma nistgħux nibqgħu tilgħin b'dan il-mod u ejja nħarsu lejn modi differenti ta' kif innaqqsu, eċċetera. l-ironija tas-sitwazzjoni. Imma l-ikbar sfida li kellna naħseb fl-ewwel tliet ġimgħat kienet li aħna niggarantixxu l-impjiegi ta' eluf ta' ħaddiema, xi ħaġa li mill-laqgħa twal li kienet ikollna mal-Prim Ministru u l-istakeholders l-oħra dik irnexxielna bħala l-main focus tagħna jkun qiegħed hemmhekk. Sakemm qed nitkellmu bħalissa, it-teams tagħna fil-Ministeru għat-Turiżmu u l-MTA li nsellmilhom minn hawnhekk, qed naħdmu diġà f'kampanji sbieħ eċitanti barra l-pajjiż. Jiġifieri fil-ftit tal-jiem oħra se nkunu qegħdin inniedu dawn il-campaigns li l-intenzjoni tagħhom hija li aħna nuru teasers, see Malta now, visit later bażikament. U naħseb l-ispirtu ta' kollox hu li kulħadd qed jiġbed ħabel wieħed u nħarsu 'l quddiem biex nibdew mal-ewwel, l-ewwel infiqu internament bħala pajjiż, niffukaw fuq it-turiżmu intern u mbagħad meta d-dinja tkun qiegħda f'sitwazzjoni aħjar niftħu l-bibien tagħna għat-turisti. Ejja ħa nerġgħu niġu għan-normal mela ħejja. Ekku, ekku.
Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u nawgurawlek iktar ħidma mid-dar. Ekku.
Grazzi.
Ciao.
Ħidma tajba. Ciao, lejl it-tajjeb. Ma fimtix x'qalet fl-aħħar. Għax ma hija tista'. Oh, hija mela. Għandu għandek il-connection tiegħek qatgħatlek. Mela, minn hawn ftit ieħor ħan nerġgħu ninaqdu ma' xi ħadd ieħor din it-tarba ħan nitkellmu ma' Paula Gafa Polet. Paula ngħidilha. Ejja, ngħidilha. Paula jew eh, li jiġi insomma.
Paulette għadha kemm adottat tifla mill-Indja. U issa ħanaraw dak daqsxejn ta' Nina. Nina Navja. Nina Navja. Nina, mela. peress aħjar tgħidilna jgħam, mhux qed inħawdu xi ħaġa. Ekku. U nfakrukom ukoll li matul il-ġurnata kollha fuq il-Facebook page ta' Noli ikun hawn diversi, ikun hemm ħafna ħafna kontenut. Għat-tfal għall-kbar xi affarijiet daqsxejn interessanti li ħadmulkom ftit moħħkom idħlu fuq. Grazzi, grazzi.
Kif int?

Għax li t-tnejn. Paul, għajdin Isma, taf li taf li s-soltu inti ġiel jistħol in-nies. Imma se Issa għandek xi ħadd li qed iġelek tissib Sibt l-aħħar. kappell jiġik, oħt. Ekku. Ejwa.
Isma' għidilna ftit l-istorja tiegħek u ta' Nina.
Ara, Nina, għax li t-tnejn per eċċellenza, Sewwa, issa li mela qabel meta ngħidu għaxietek.
Meta għaxiti karattru. Eh, għax palissa qed toqgħod attenta kif titkellem fuq għax kulħadd.
Eh, eh, ħallina għandi problema kif li differ issa. Ah, ah nin issi la miegħi sitt xhur, dil-ġimgħa u sitt xhur flimkien. U vera. U difimni, drajna malajr il-xulxin, Ifimni, it-tifla vera ferriħija u hekk. Allura kif bdiet? Kemm kont ilek hekk biex tiġġib il-lina? Eh, mela, meta mort għalija kont inni fil-proċess sena uħda xil xar. U kont inni naf li i nina seba xhur. Jiġifieri l-aħħar seba' xhur, il-proċess kollu kien iebes, imma l-aħħar seba' xhur meta inti tkun taf min hi, ġieli tirċievi xi video tagħha, ġieli tirċievi xi ritratt tagħha. Tkun tridha, oh! Sorry?
Tkun tridha tiġi.
U kull ġurnata tara sena. U kif inbidlet ħajtek imma kemm ilha, jiġifieri semmili l-affarijiet, trid tagħmel lista, lista ta' tlieta sbieħ. O tlieta li kkumplikawlek ħajtek. Ejja, bravu Sander. Ħa nitilqu nikkumplikawli ħajti.
It-television m'għadux tiegħi. Correct. Sewwa, min filo, preżentament minn filgħodu sa flaxija nara l-istess programm, ħiereġ minnu jitneħħa.
Xi tħobb tara ħa nfehmek f'liema fażi qiegħda. O Peppa Pig hi Fireman Sam. E issa tgħaddi minnha ta' baqala ftit imma tgħaddi. U mbagħad wara Peppa Pig li miss? Il-boys imorru il-boys imorru għal Paw Patrol wara Peppa Pig, il-boys. Eh, dak inħobbuh għax hemm il-klieb. Il-problema li għandna hi dawn, illi bħalissa qlibna r-ritmu tagħna, fhimt? Jiena mhux qed immur għax-xogħol qed naħdem mid-dar. Evelyn, F'nofsi lejl tagħmilni Mummy Peppa Pig. Ngħidla Peppa Pig bħalissa raqdet. Il-television baqatlu l-batri. Għax. Nedi, film nizi, u bat zbieħ kollox u sabiħu. Illi tqum fil-ħodu tgħidlek, tismaħa tajatlek mami, eżempju, jew wara xi ġurnata xogħol illi ma jkellek aptit il-ħadd, tmur id-dar. U tiġi tifraħ bik, jis ilha ma tarak, mhux tmien siegħa, tħaffni iżjed. Issa kemm ilek
kemm ilha miegħek Nina? L-iktar ħaġa ħelwa illi dewbitlek qalbek li qaltlek, tajjeb?
U ħa ħa ngħidlek, believe it or not, ismagħha believe it or not. Ismagħha kif isserjat! Tajma, di- ma- minn fejn inti għalli Hija sajru? għandha tliet snin sewwa, tliet snin u nofs. imma hi tiftakar ħafna u taf fejn kienet. Allura meta nara illi l-inqas ħaġa ta' anke jekk tgħidha jien naf biċċa ċikkulata jew inkella lapes, tapprezzah. Qed tifhimni? Allura x'kien U t-thank you tagħha, Thank you mommy, thank you! Qisek tajtha d-dinja. Eh, fil-verità. Peress illi hi tiftakar ħafna minn fejn kienet, u ġieli eżempju jgħidli ma' tifla ta' tliet snin u nofs titkellem fuq dawn l-affarijiet, imma nitkellmu fuqhom.

Le, nwaqgħu ħafna t-tazzi. Inkisru. Għadha jitqat li tazza.
Eh. Le, mhux diżastri ta' eżempju bħalissa din daqqa nsajru, daqqa npenġu. Il-bieraħ qabdet li tiżboli wiċċa. Oh. Qed x'inti tagħmel? Għad li lipstick. Xieħ li L-arma ta' jibda jħallat lek, jien jaġili Nsajru iwa, u npinġu iva. Ġieli jkun irid insajru dak li npinġu, jew npinġu dak li nsajru. Ħa ngħidlek, hi ħafna affarijiet f'daqqa u nibda ngħidilha ngħinha hi kkalma, dl-aġitament kollu hekk f'daqqa. Ikkalmani ngħidilha. Imma l-pija ta' on the whole, imnalla għandi imnalla għandi lilha. U bija kont se ngħidlek biex tagħlaq pot. Forsi hemm barra hemm nies jekk li jaħsbuha jgħidu isma' tgħid forsi għad għandhom l-ispazju fil-familja, għad għandhom il-ħin jiddedikaw u jaħsbuha forsi jadottaw tifla jew tifel bħal ma għamilt int. X'inhu hekk? X'inhija sa sabi ħajja challenge? L-imħabba li jtuk it-tfal hija xi ħaġa indiskrivibbli sewwa, ġifieri sbieħ it-tfal Meta inti tara li tgħid ħajja jew jekk inti tistax hawn ħafna koppji li għandhom it-tfal tagħhom naturali u xorta jadottaw. Ġifieri hija xi ħaġa sabiħa mmens u l-apprezzament illi jien Nina għalkemm għadha żgħira tiġi qed torini jagħmilli ħafna kuraġġ. Jien bħalissa eżempju jien qatt ma kont imdorrija twenty four seven ġewwa, noħroġ biss għall-bżonnijiet u għall-emerġenzi. Naqa' xiri, naqa' il-piegħi li qegħdin jien ommi It-tifla, missieri u kelb id-dar. Wenzu u Rożi life! Wenzu u Rożi life! Ngħidlhom mejta biex nagħmel kamera mbagħad noroq sitcom. Ara, ħa ngħidlek di, jekk ikollok filmat u tibgħatulna aħna noruh, tajjeb? Ejja, xejn se jinfirħu l-għanis. Ħa, taf għalfejn ngħidlek le, Daniel? Għax bħalissa l-awtoritajiet qed jgħidulna biex nibqgħu ġewwa

Eh, mara. Mela, mhm. għattus fideja mhm. u l-kappell libes u għem persona. Da, validu, validu. Jaddi, iħor. Dan filmat. Filmat, u eh. Eh, tajjeb kiku kien hemm persuna kien jott. Imma min ċert jekk isma' l-ħoss li qed jagħmel. Suġak ħemer. Midejquni jena. Eħe. Dak naħseb Bengali jekk missier. Naħseb.
Dar raġa mh. Idejaq li meta jipperja ta' mhux idejqu nilqtgħa tisa' xi naqtgħa tisa'. Jiena da gustajtu ħafna eh, iggustajtu. Dan vera sinjorina dan il-qattus ta' Eżatt, kif. eżatt.
U mbagħad l-istess qattus prova jerġa' jibgħatilna ieħor. Il-qtates ma jistgħux jieħdu sehem weħidhom, irid ikun hemm xi ħadd magħhom. Irid ikun hemm bniedem, bniedem. Alright?
Ejja. U finalment ara da l-istess, da ieħor, vera kompetittiċi eh. Di għal naqra ma jikkwalifikax ir-ritratt għax ma jidħolx kollha U mbagħad da jikkwalifika, tajjeb, proset. Huwa mtimqen min-natura.
Però sinjuri, ir-rebbieħa ta' dan il ta' dan il kompetizzjoni. Għax inti trid tifhem għandha l-kullar ċelesti fuq il-flokk ċelesti ara naqa' x'għerf Sur Agius. Celine mingħalija jisimha, Celine għax issa daħlitli ftit ilu, X'isimha? Clelia, Clelia, Bela, Clelia, Clelia, Clelia, u jien naf dawn l-ismijiet. Għada, għada, xi sab. Clelia, inti rbaħt 20 ewro voucher grazzi għall-Enemed. Iva, u għada min irid jieħu sehem, għid u dublett, inżommuha nadifa l-biċċa sewwa, għid u dublett. Infakkarkom li dal-combinations aħna għandna logħba hawn, propjament huma dawn il-reading cards tat-tfal xtrajniehom u kull darba ttella' xi ħaġa u jiġri xi ħaġa, eżempju pupa u ċikkulata, qed tifhem, u inti tittaqqadhom, tistgħu tilgħabuha. Tkun diffiċli dik kieku. Broom u swan. Dik diffiċli.
Diffiċli naqra.
Imma hekk jitilgħu. Issa, sadattant għal min hu daqsxejn ikbar, bħalissa hemm ħafna tfal id-dar tajjeb u ħanagħmlu kuntatt ma' Isaac, illi da Isaac żviluppa logħba Jiena kelli ċ-ċans niddownloadja u ppruvajtha din logħba, però għandi daqsxejn kurżità ta' kif taħdem u ma taħdix. Kif taqbduh għadduhulna tajjeb. Sadattant ukoll ħa nagħmlu logħba oħra llum li tista' trebbaħkom 20 ewro grazzi għal Enemed. Ħa ningħaqdu.
Fuq iż-Zoom.
Għax trid tgħidilhom u tintlab dak il-ħin. Le, le, dak il-ħin. Mela għandna l-Isaac hawnhekk. Isaac, kif inti? Men maħnix nisimaw, Kaiser. Nara l-mike.
Tajjeb, ek.
Ek, tajjeb, proset. Kif inti, bro?
Tajjeb, inti? Jena għaddej, għaddej. Għaddej, congratulations.
Grazzi, grazzi.
Xamil, tajdina xamil inti? Ara, ftit tal-ġematilu ħriġ loba fuq il-Play Store, available għal kulħadd biex jilab ħadd jew pjaċir, jisma' Gravity's Fault. Gravity's Fault, u xek? Fault, iwa.
Eħe, issa, issa li ħa nagħmlu ħa nitfgħuhielek anke fuq il-paġna tagħna ta' Facebook biex min irid jiddownloadja jiddownloadja. X'inhu l-kunċett, ejja, malajr malajr. Ara, il-kunċett li twassal l-aljien lura d-dar. Tqila, eh? Sppruvajtha jien, eh. Ħafna, s'issa milli rajt ħadd ma rnexxielu jgħaddiha. Ukoll?
Jien nisfida lil kull persuna biex jipprova, jipprova jgħaddiha, forsi jkun kompetitiv ma' sħabu ħalli mbagħad meta jgħaddiha joqgħod jiftaħar hu. Int għaddejtha? Int għaddejtha? Jiena iwa, ma nafx kemm il-darba.
Kemm dom tiżviluppa? Ara,
domt xi xarej jew tlieta għax ovvjament apparti jekk kien student, so irid nitħolla lectures, intom lectures tiegħi up to date, fl-istess jien nagħmel dak il-development in the background. Ġiet eżatt fi żmien it-tajjeb biex ikollok iċ-ċans tilgħabha n-nies tad-dar, u x'hekk? Eżatt, u issa ħadd m'għandux x'jagħmel. Fakru logħba jisimha Gravity's Fault. Idħlu fuq Play Store u tkunu tistgħu wkoll. Mela, ejja nagħmlu deal jiena u int, Isaac. Jekk kemm il-darba xi ħadd jirnexxielu jgħaddiha kollha, għax int tkun taf, u tkun taf int. Ejja, mela.
Mela, inti ħa tagħmel kuntatt magħna, ittina r-rebbieħ, inċemplulu u ngħidulu proset, u ntuh rigal. U ntuh rigal, u ntuh rigal. Min jirnexxielu jgħaddiha, jidħol fuq il-Facebook page tiegħi u jibgħatli screenshot, għax Ħalli jekk nkun naf min hu l-persuna. Tara. Għax inti tkun taf li għaddieha, ma ma tkunx taf min għaddieha. Min għaddieha, eżatt, u ank. Ħabba data protection. Eżatt.
Grazzi sieħbi, nsellmulek u Grazzi, grazzi, ciao, proset. Kemm għallu da, vera, vera, jekk tippruvaha, jekk tippruvaha għagrefi. Għan nipprova, għan nipprova. Ġifieri tippretendu xi logħba minn daw bħal tal-PlayStation u l-affarijietek. Imma tqila men. eh. Fiha l-iskil, Tqila fiha u l-iskil.
t- t- t- t- tittika ruħek, eh, sa ma Mela tgħaddi. l-ħbieb tagħna taż-Zoom ħa narahom ftit. Mela, kif intom ħbieb tagħna nsellmulkom kollha kemm intom, din mhux il-logħba ta' Ben, mhux hekk. Le, sa- le, le, għadna le, benna xillum zid noħra. Mela, ħan ħantikom biċċa xogħol x'tamlu. Mela, on your marks, Tajjeb.
Għal 20 ewro voucher tal-Enemed, min iġibli bra aħmar, aħmar irid ikun, u jċappasu li mal-iskrin, ara kif telqet Kerstin! jirbaħ 20 ewro voucher grazzi għal Enemed. Li tridu tagħmlu kif telqet tiġri. Bra aħmar! Aħmar bilfors irid ikun. Bra aħmar. Bra aħmar. Jekk hemm xi ħadd li jixtieq jingħaqad fuq iz-zoom li tridu ta' ħa nara. Maroon, maroon.
Maroon, ħa nara jekk je, m'għandekx iktar aħmar? Iktar tal-Labour m'għandekx? Ara hemm waħ.
Le.
Clelia. Ħa nara, Clelia! Ħa nagħmluhom 40, dak l-20 li rbaħt. Clelia. Ma tantx jien avventuruża fil-kuluri. Kollha kulur il-laħam.
Charlina qasbis tħarkeb ma tiddilettax laqqas bl-aħmar u Clarice tel qed tiġri u ma nafux sar minn jew ma qed tixtri wieħed. Għal jassis tax maluħin. Mela jiena naħseb li kollha.
Ben, int m'għandek xi wieħed u?

Eh? X'jisimha l-mami? Charmaine, ejja. Charmaine. Ħa naraħ nagħal bra erġa'. Charmaine, il-bra aħmar rebħek 20 ewro voucher grazzi għall-Enemed. Ħa naraħ nagħal għall-bra.
Iva, da ċab nisali, san. Ħa naraħ na il-ħanejna. All right. Il-laħwar.
Aw, meta morru camping, Tajjeb biex tagħti l-ikol li jixrob il-kelb fi jedak. Ċaw! Ċaw! Kelmu kelb! Kelmu iktar tard! Kelmu kelb! Mela, ibatinna, ibatinna WhatsApp 997999 dinna l-irbaħ ħalli nkun nistgħu nibatulek il-voucher. Mela, nista' nkellem

waqt dan il-programm.
Hello, għaw Jennifer tinċan sija xi misnik, ħanaqta, ħanaq. Eh, ħerġa bil-karozza mill-gara għalu ma tobdru xiex, ħazin għalik. Alright, ħazin għalik. Nadura tfajla jien, nadura. Eh, eh, Kif inti?
Kif inti? Jien all right, all right, bħalissa bil-kwarantin qegħdin. Eżatt, qed naraw kemm qegħdin. Imma daw wieħed ma jistax jintelaq, irid jagħmel xi ħaġa hu bħalissa. Ekku, ekku. Jiena ma nafx hux qed tagħrfuni, jiena ta' Żoblu Garaxx. U llum xtaqt nagħmel messaġġ promozzjonali, forsi nċarrqu naqa' r-rota. Jiena ħa nispjega daqsxejn dwar il-kumpanija tiegħi. Kien bnieha n-nannu, kien jisimha Blue Garaxx. Ġifieri fiż-żmien kien jisimha Blue Garaxx. Blue, Blue, Blue. U kif spiċċat Żoblu? Għax imbagħad wiri ta' missieri, il-kumpanija falluta u xi ma kien fiha xejn qal mela nsemmuha. Eh, all right, minn blu żidilha biċċa fuq quddiem.
Issa, u mbagħad illi ġara bil-mod il-mod eh, eh, dak iż-żmien konna armati b'karozza waħda. X'karozza, x'karozza? Anglija, Anglija, ara, għada, ara. B'dik, b'dik kontu tagħmlu. Dik, dik, u jien għalija għandha valur sentimentali dil-karozza. L-għaliex? Għax ommi u missieri kienu għamluni fiha. Ija.
Propjament missieri, ommi ma kellhiex x'taqsam. Għax kienet oħra, imma żomma jien ma għidlux fiha. U insomma, kellha d-dashboard tal-injam. U minn hemm ġibt ismi Liam. Għaliex?
Xorta l-injam, għax dit-tabba trasa minn u missir trasa minn. Zobro, għeja nkun aktar serji. Il-flotta ta' karozzi tagħkom. Għallum mbagħad irridta jien il-kumpanija u issa llum għandna flotta ta' qisu tliet karozzi oħra. U garaxx għandkom, garaxx? Mela għandna one car garage hemmhekk. One car garage jekk għandkom erba' karozzi b'kollox kif għandkom one car garage? Jekk jgħidli ta' ħdejja jgħidli ħadd tat-triq ngħidlu tagħha x'bin jħallihom hemm qed tifhem? U insomma mill-lum aħna qed noffru l-online car lesson. Mela sinjur din hija l-iktar biċċa importanti, iż-Żoblu, iż-Żoblu Garage qed joffru l-online lessons ta' bħala l-earners, hux l-earner. Mela ara dan ċempillek fuq il-mobile. Jew qed tħallas għalih, ċempillek fuq il-mobile, qiegħed qegħdu hemm u jien ngħidlek kif issuq. Tajjeb u kemm hi l-lesson?
Skont, ra r-raġel? Ma nafx. Jekk raġel 45 euros. Is-siegħa?
Ejja, s-siegħa u ma nixerx il-video għax m'iniex nixtieq. U jekk mara? Jekk mara 20 euros. Il-ħanina!
U nixer il-video bil-qalb kollha mbagħad hemmhekk għax sewwa għax nieħu gost. Safe ħafna għax hemm ħafna nies isaqsuni jekk hux safe, mela safe. Għalija sejf inkun minn dan l-oħrajn li peress li l-ewwel darba jista' jkun li jinfaqgħu naqa' jew jtajru xi ħadd on the way, imma dak kollox irid ikun hu. Kollox irid ikun. Mela, infakkrukom. Till ċans. X'ġara, reġgħet ċempli. Hello!
Till ċans ġej. X'inhu? Għax ta' ħdejja. Xi parkett li quddiem il-garaxx. Għidlu jistenna mhux ġa ħareġ dalgħodu joqgħod joħroġ il-lejl għadha! Eħ! Eħ naf li l-garaxx tiegħu, għidlu jistenna! X'egoiżmu ta' nies istrejna! Ma nafx min hu l-egoist, imma nfakkrukom għal kull tip ta' lessons tal-karozza. Jistgħu jċempluli fuq 997997 u mbagħad minn hemm jibgħatulhom id-dettalji tiegħi. Nista' mmur? Jiena naħseb anke 79 żejjed f'għid. Imma grazzi. Ħa mmur mela. Grazzi ħafna liż-Żoblu u jekk titħajru jalla b'mod daqsxejn iktar sikur, Nitgħallmu l-karozza forsi dak huwa l-mod fejn fil-futur nistgħu nitgħallmu wkoll. U llum nixtieq infakkarkom ukoll illi fuq Go Stars fuq il-Go Stars Skużawna, sinjuri. Ehm, illum qed juru wkoll Catherine the Great. Tajjeb, Catherine the Great li jitla' illum jiena ehm, film sekk vera joġbuni din fuq l-imperatriċi Russa. Ehm, jibda mill-lum jiġi mnied illum imma mbagħad tkun tista' tarah on demand. Mela, ħa nerġgħu ningħaqdu mal-ħbieb tagħna ta' Zoom u ħa nipprovaw nerbħu għoxrin ewro voucher oħra did-darba ma' Benjamin! Hello, hello, hello, hello! Kif inti, Sur Benjamin? All right, all right. Personalment, l-ewwel kont qed indoqlok diska imma nixtieq ngħidlek proset u awguri. Grazzi, grazzi, grazzi, grazzi. Grazzi ħafna. Mela Ben, fehmna l-logħba!
Mela llum ħa nippruvaw xi ħaġa differenti. Intom it-tnejn tridu taslu persuna u persuna u ħa nagħmlu qisha battalja fuq tliet diski u naraw min ovvjament jaqta' tnejn minn tlieta. Jiena ħa nżomm lil Charlene għax dik kapaċi. Mela jiena ħa nżomm 'l Yasmin. Yasmin! Ejja! Moħħok hemm! Tlaqna Titu taqtgħuha mid-diski hux hekk? Jaqtgħuha. Ejja, min min iġib Best out of three, all right? Lesti?
Sander, ħa nagħmlu ħa ngħidulhom ikkantaw jew ħa jaqtgħu d-diska? Jaqtgħu d-diska hu biżżejjed. Jaqtgħu d-diska. U ħa jagħmlu xi sinjal? Ħa jagħmlu xi sinjal? Min ikun jaf ħa jgħolli jdejh l-ewwel, all right? Tajjeb?

Ciao Ben, grazzi, grazzi l-kulħadd. U sabiħ li nagħmlu hekk għax nisimgħu tliet diski ta' Ben u bravu mmens il-Ben tagħna. Jukebox, hi, jukebox għandek. Fil-fatt irid inkellmu daqsxejn għax forsi nirvinalu l-Għid, issa naraw.
X'irid ikun qed jagħmel fl-Għid? Ija, ma appuntu, għed id-dar, u, forse intuħ gig, u jien. Mela, x'namlu nenaqdu mal-aħħar me. Ej, ej, ej, tlaqna għanna l-Vittorio Gauci minn għawt tiħor. Zewċ mamis, għanna bżon dadi. Dadi, ekku, għanna bżon il-ruġu tal-familja. Dak li jiddetta xisir, emmu! Għaw, kif int? Mux ħazin, int all right? Ah, all right. Tajbin, Vittorio, mela biex introduċejnik fil-programm, Dal-kelb, dal-kelb, sab ritratt tiegħek, jiena naħseb li xi 15-il sena ilu ħadta dik il-Photoshop.
Min fejn itzok rajtlu. Rajtlu.
Min fejn ġie dak, min fejn ġie.
Kien kien għamel Oliver Twist dak iż-żmien qisu.
Ara ilu jkabbar dal-imieġek bil-fatt jekk jarawh it-tfal jitilqu mid-dar. Ara ha. Ara hekk hi, dik hi, dik hi. Allura x'għandna? Kont għadni żgħir u għadni żgħir Eh, innoċenti. L-istil konta dek ma sibtux? L-istil konta naqqas nafx. Konta dek kem oh, tara Oliver Twist kif Alexander. Eżatt, eżatt.
Mela, eh, nibdew nitkellmu daqsxejn. Inti papa ta' kem? Li taf Ta' tnejn. Li taf bihom. Li taf bihom kemm u kien. Għax hu għandu żmien. Le, le, le. Ta' mela, tnejn. X'isimhom itfa'?

Isma', isma', bħalissa reqdin.
Sorry? Bħalissa reqdin. Le ara, it-tfal reqdin, Iva. It-tfal ah. jitlu joqdu għax jisibawhom sitt minja. Ah, għajt li xaqajt kif tagħmel, eh? Għax ma nistax nagħmel għadija. Għajt tixtri xeni, barzi dala. Minn meta, minn meta kienu żgħar, dejjem. Jew għandu minn dawk. Importanti, jom.
Għandu tattik, ġieli provajtom, isom ikunu bitwalek, tagħmilhom. Daniel, U af kif jinżlu jorqdu mill-ewwel. Għidli sabiħ, għidli.
Awguri l-ewwel nett. Grazzi, ħa nipprova fuq almenu din it-tifla tibda torqod fit-tmienja għax l-ieħor. L-ewwel wieħed tagħna.
L-ewwel wieħed tagħkom. Wiċċ ommu għandu. Mela, ħa nkellmek nara, din is-sospensjoni fl-iskola, ejja nsejħulek, tajjeb? Kif effettwatkom?
Ara, min-naħa tal-dak li għaddej bħalissa minħabba l-Covid, naħseb li hija l-aħjar ħaġa sewwa li waqaf kollox min-naħa tal-iskola. Dik nafuha, dik nafuha, dak li suppost. Bħala familja imma int, int li miskin trid tqum filgħodu anke tagħmel il-breakfast show għax da kollox ġiek ħażin. Kollox irid iqum inqum. Eh. Kollox irid ikun, hija, fis-sens wara breakfast u nibqa' ġej hawnhekk u mbagħad u. Eh. U inkomplu għaddejjin ma' tfal xebajja. U kif tqassamielhom il-ġurnata? Kif tqassamielhom il-ġurnata? Ara, nqumu filgħodu, dejjem inqumu għal xi sitta, sitta u nofs aħna, Anka tfal.
Insomma, jkunilhom reddin mit-tmienja.
Dej, ġibha anke jekk joqdu fi 11 ta' filgħaxija ġieli meta jkollna xi parti jew hekk, xorta jqumu fis-sitta. Fis-sitta u nofs. Ejja, ejja. Nibdew bil-homework li jtuna t-teachers. Fis-sitta u nofs?
Le, le, le, eh, fis-sit dawns ikunu breakfast, ovvjament. Klib ikunu.
Eh.
Bil-mod jasra, bil-mod breakfast. Umbat jek ikunu xie tminja, tminja u nus nibdaw, sa' kem niprintjaw l-affarijiet u l-karti u għek taħħom tal-iskola. Nibdaw il-homework, jien noqgħod naqa' maż-żgħir u Rossana l-mara toqgħod mal-kbir. Matul il-ġimgħa l-mara tkompli mbagħad fuq ix-xogħol għax hi qed tista' tagħmel teleworking u jiena noqgħod naqa' magħhom. Għamlulkom xi taħwida hekk bit-teleworking daħħlulha l-mara jew hekk jew jużaw il-laptop tagħha jew hekk? X'jiġifieri hawn hacking jew hekk? Le t-tfal, it-tfal x'hacking għadhom. Nispera li għadhom ma waslux hemmhekk. Jittrejnjaw hekk.
Jihekkijaw il-kompjuter t'ommhom Fattur!
Din l-aħħar darba li ħekkew il-BOV qabduhom, eh, kienu.
Eh, da- Dak għax binas ta' sta. Ehm, Xkont se ngħid, le le, għaf ifhem, ġiri iħobbu jbabsu naqra fuq il-keyboard u hekk, ta- ma ma- malajr nwersqu xi wersqa u jitilqu jiġru. Isma', inti l-unika dadi li kellna fil-programm illum li intervistajna. Eh, all right, ok, Tajjeb. għax ki- x'kien hemm Paula u xek, u Eżatt. Julia u Dawk xek. mamis jiġu, dawk mamis. Dawk Mummy, si, għalhekk, u għalhekk niġu l-unika u hekk Daddy. Kieku kellek tagħti x'għandu jagħmel Daddy u x'm'għandux f'dawn is-sitwazzjonijiet speċjali li għandna bħalissa? X'għandu jagħmel Daddy u x'm'għandux? Ehm, jien naf x'għandu jagħmel Daddy forsi peress li naf mill-ħajja normali dejjem ikollna x'nagħmlu, mhux għax Daddy biss, anke l-ommijiet, ehm, joqogħdu iktar mat-tfal u mal-mara tagħhom u jekk dejjem ikollhom il-mara. U li ma jagħmlux insomma jekk ikun hemm xi ġlieda naqra bejn il-koppja jipprova naqra Imewita. Joħdi l-password ta' Netflix.
Isma' kieku inti Daniel. Noħdu l-password ta' Netflix. Titlaq il-barra ma tistax, allora noqgħod indur mad-dar. Isma' jien għandi ġiex mistoqsijiet plus. Plus, nista'? Mela, mela. Inti peress li inti taħdem b'x'inhi l-professjoni tiegħek propja? Dental nurse. Jiena naw naħdem bħala assistent nurse ma' dentist. Sewa, bit-teleworking qegħdin taħdmu? Waj, ma nali hawn driller. X'għandek? Aħna ma nistgħux naħdmu bit-teleworking, bilfors qed niftħu għal nies li huma bl-emerġenza bilfors, Ġifiri bil-forsi du jċemplu mux naċċettaw nis li jġu dak il-ħin, ġifiri jridu jċemplu bil-fors. Għandi fimma ta' d-deb, għet nitħajr għalija, ta' għalija, ta' zmin jew le. Le.
Isma, u minna minna. Jek mux għettu ġak ma tistax. Minna aspet ta' mużika, xed tħawdu. Rajtkom li naxxilkom tamlu xaħġa online, u? Dik round.
Iva, fuq aspet ta' mużika, per se bħal sawa kollox. Qed nippruvaw aħna bħala band nagħmlu naqra mużika kemm oriġinali tagħna u kemm anke covers, nirrekordjahom naqra, jiġifieri jiena jibgħatuli l-mużika, jien nismagħha naqra bil-headphones u nibda nkanta magħha, u mbagħad naqdu naqra l-videos u nitfgħuhom fuq Facebook. Kemm int ħelu, kull ħaġa li tgħid tgħid naqra.

Lejl it-tajjeb lil isponsors kollha. Ejja malajr malajr Enemed, Go, Red Orange, Mattress Collection tas-sodod, kont se ngħid tal-kalzetti, il-Hot Socks tal-Top Socks, sorry, tal-. Isek Peppi qed tagħmel. Hot Socks hu. Ma jkunux jaqblu. Il-JB Stores tal-Purtieri, Tech.MT u Benna. Dawk huma l-isponsors kollha, għana ta' għada għada ħanitkellmu dwar l-annimali tajjeb tagħkom il-pet. Fala ta' fuq l-annimali.
Ħajkonna lil Mojra Delija, il-Mark Paċ mill-Akwarju Nazzjonali għax kif baqgħu l-ħut. Ejja, x'ħut eh, Anton Rea li għandu daqxie annimali eżotiċi. U Arnold l-Exterminator jekk tar ibżaw mill-wirdin in-nies ismawni minni għada. Namlu warnings qabel jiġu. Ċaw għalikom, bye!